Saboda irka hin ne ga asaway se hon k'irga ka neera, irga du hawray, irgay ka du. Tete obi kyerɛ
yɛn ahwɛfoɔ, yɛn mma mo akwaaba, ɛba yɛn daa daa dwuma di a da biara yɛde brɛ mo no so. Na ɛnnɛ yɛabɛ pue afiri kɛseɛ mu ha sei. Mpanyinfoɔ a ɛnnɛ yɛbɛ hyia wɔn, yɛne wɔn bɛ sua adeɛ, wɔn bɛ kyerɛ yɛn amammerɛ ne amaneɛ no, ɛnnɛ yɛn nana prɛko pɛ a wo ba Asanteman mu ha sei a na ɔmaa Ghana mu a, Nigerfoɔ a ɛwɔ ɔmaa Ghana ne Asanteman mu nyinaa no, Wɔn na ɛda wɔn ano a wɔyɛ ɔhene prɛko a ɔda wɔn ano wɔ Asanteman mu ha. Nnɛ yɛn yɛaba ne nan so a yɛrebɛsua adeɛ. Na sɛdeɛ daa yɛde ma mo no, yɛsrɛ sɛ woyɛ dwuma kuo na wopɛ sɛ woso yɛn asene wɔ yɛn dwumadie yi mu a, yɛsrɛ wo to yɛn nkra na yɛne wo bɛyɛ nhyehyeɛ na yɛabɔ wo dwuma no ho dawuro ama amansan ate. Sɛ nso wopɛ sɛ woyɛ advert, wo advertise wo dwumadie no wɔ yɛn media platform yi so a, me aso nte na yɛnsɛe mmerɛ, yɛbɛkɔ yɛn nana hɔ, na wada ne ho adi akyerɛ yɛn ahwɛfoɔ. Nana, eh, pakyɛw yɛmmɔ akwaaba, ɛba a tete obi kyerɛ yɛ platform yi so. Y'agya.
Pakyɛw adaworoma, eh, wobɛda wo ho adi akyerɛ tete obi kyerɛ wiase aman, obi a ɔhwɛ wo biara, obi a ɛhwɛ wo, Nigerfoɔ nso rehwɛ wo, because yɛwɔ nkorɔfoɔ wɔ Niger paa yi a wɔhwɛ yɛ paa, Zuru, Eswatinifoɔ wɔ hɔ, Jamaica, ɛɛ Bahamas, wɔn dɔɔso bebree. Obi a ɛhwɛ wo, yɛsrɛ wo adaworoma, da wo ho adi kyerɛ wɔn. Yoo, meda ase bebree. Deɛ ɛdi kan, yɛbɛda mɛda Akyɛdeɛ Mpɔn Nyankopɔn ase bebree a ɔdi me kyerɛ ɛnnɛ da yi. Wɔfrɛ me Chief Mohammed the First. Chief Touareg Tamashak the first Ashanti region eh, me na meyɛ deɛ di kan ha.
Yɛda ase. Na Nana, sɛnea wo wo wo we sɛ Twi, ah, w'ano ate wɔ Twi kasa yi mu paa. O, dɛ wobɛtena Asante ma mu akyɛ.
Me mebaeɛ na meyɛ akwadaa koraa nti mɛtumi aka sɛ me de mɛtumi aka sɛ yɛwɔ me wɔ ha koraa because Mebaeɛ na mesua koraa nti na yɛabɛto yɛn mpanimfoɔ no bi a wɔwɔ ha nti ɛm sɛ Ashanti region ɛyɛ ɔman bi a wɔdɔ ahɔhoɔ paa. Mɛtumi aka sɛ. Manante bebree, manantenante biribi bebree, makɔ country bebree but the way a Asantefoɔ asi wɔ ɔdɔ de ma ɔhɔhoɔ no, me ankasa no deɛ Chief Mohammed ɛbiri m'adwene mu ɛne me nteaseɛ nso. Nana, yɛda ase paa. Na anka mese mɛbusa wo, sɛ na woaa koraa wode ato dwa yi. Ɛɛ, ayɛ bi ka sɛ yɛse Asantefoɔ mpɛ ahohoɔ, Asantefoɔ mpɛ ahohoɔ. Na mese mɛbusa wo saa asɛm yi. na w'ahoso de ato dwa no, na sɛ ɛɛ sɛnea wowo baa Asanteman mu no, wohu no sɛ ɛ ɛnte saa. Sɛ wɔn se Asantefoɔ mpa ahohoɔ no, ɛ. Nyame anim no korɛ neɛ, ɛnyɛ sɛ bi a ɛɛ me wɔ Asanteman mu nti na me kaa saa. Manante biribi bebree, but manhu saa no bi da. Na wɔn a me hu sɛ wɔn gye ahɔhoɔ te sɛ Asantefoɔ no, Ɛnna yɛyɛ Tuareg, yɛyɛ ankasa. Ɛnyɛ se meyɛ tribe no nti na maa mekasa. Asɛm a meka, eh, obi a wɔnim baabi a Tuaregfoɔ ti, which is Niger, Burkina, Mali, de kɔ Algeria, kɔ Morocco, kɔ Egypt, de wura Spain nyinaa, ɛyɛ Tuareg srɔng paa na ɛwɔ hɔ no. Na obi a ɔkɔ hɔ na wokɔhyia Tuaregfoɔ biara no, anaa Tamashak, wotumi hu sɛ ampa nnipa wei, wɔyɛ nnipa bi a wɔdɔ ahɔhɔ paa. Deɛ nti na ma meka saa, woba Asantema mu a, woyɛ hɔhɔ a, kane no, ɔtumi firi ne dan no mu bɛda veranda na ɔno mmom yɛ dɛn? Adi ne mpaa no mmom yɛ dɛn? Adi ama ahɔho no. Saa na ɛyɛ Tuaregfoɔ nso, saa na yɛtumi yɛ. Yɛtumi di yɛ dan no mmom yɛ dɛn? Ɛma ahɔho na ɛyɛ yɛ abɛsɛ kɛtɛ wɔ abɔnten na yɛada abɔnten na ahɔho mmom yɛ dɛn? Ɛda dɛm na yɛagade no. Nti. Ɛɛ, mahu sɛ saa adeɛ wei nso, ɛyɛ nsese, nsa, nsesadeɛ bi a, anaa nsɛsɛdeɛ bi a ɛma a nnipa tumi kɔ n'anim. Ɛna ɛyɛ adeɛ bi nso a ɛda Asante ne Tuaregfoɔ ntam a mehu sɛ ɛyɛ adeɛ bi a yɛn nanteɛ no ne yɛn nneɛma bebree yɛ dɛn? Ɛsɛ. Meyɛ sure sɛ ɛsoro hɔ no na yɛn nyinaa yɛyɛ baako ana yɛasan abɛhyia wɔ ahase. Peaw! Peaw!
W'anuhwam! Ɛɛ sɛdeɛ Nana ɛka no, hɛɛ, ɛɛ sɛdeɛ ɔbaa Asante mu, w'atutu kwan bebree, w'anante paa, na wohu sɛdeɛ Asante agye ahɔhoɔ, na ɔno nso no Twaarfoɔ no nso, ɛɛ a wɔwɔ Niger no, Ɛne bi wɔ Morocco. Kyerɛ sɛ, koraa deɛ na menim sɛ ebia Niger nko ara na ɛwɔ. Kɔ Spain nyinaa, Tuareg wɔ hɔ. Wɔwɔ hɔ. Ok. Na kyerɛ sɛ, ɛɛ, ade baako a ɛda Asante ne Tuaregfoɔ no mo ntam a ɛma mogye ahohoɔ yie. Yɛda ase sɛ woama yɛn saa nkyerɛmu no. Na pakyɛw, wobɛdi akonnwa yi no, adi mfeɛ bɛyɛ sei ni? Wadaworo.
Medi akonnwa no, wɔde ama me no deɛ, ɛyɛ twenty. seventeen ana ɔmo de ama me. Ana ɔmo de me si akonnwa no so de kyerɛ wiase nyinaa no, na ɛyɛ twenty eighteen, March eighteen, March eighteen ana ɔmo de me si akonnwa no so. Na kyerɛ sɛ mfa sɛ ɛɛ wobɛdi akonnwa no mfa sɛ bɛyɛ ɛɛ eight years mfie bi ɛɛ ok yɛda ase paa ɛɛ ɛna ano ɛm sɛ na yɛwura otumfoɔ ɔsɛ tutu Ɛɛ, na ɔredi n'afahyɛ. Ne twenty fifth anniversary na ɔredi afahyɛ. Na yɛhu sɛ na wodi mu akotene yie paa. Ɛɛ, yɛhu sɛ Niger, yɛhu sɛ ah, yɛsi Nigerfoɔ hene na ɛbɛ yi. Ɛno na ɛyɛ wo anaasɛ mo hene ankasa nso a ɔno nso so wɔ Niger no na ɔne ne bom baa na na ɛyɛ wo ankasa. Dase.
Wei deɛ, ɛyɛ yɛ hene no a ɛwɔ Niger no. Yɛ hene no a ɛwɔ Niger no, ɛno na yɛne no bom yɛ dɛn ɛbaeɛ because me na me represente ɛmaa no wɔ Ghana ha which is yɛn akwangya kɛseɛ no a ɛwɔ Niger no me na me represente no wɔ Ghana ha a ɛyɛ Tuareg akwangya no na yɛn akwangya no nso ɛho asɛm yɛ tententen paa Ɛɛ Yakwanja no starte yɛ nineteenth century saa tam since Moses tam which is bɛyɛ six hundred yes for bɛyɛ seven hundred and something years nti sisi yɛ me ne wo kasa yi Yakwanja kɛseɛ no wɔ Agadez a sesei a no ɔhene a ɔte so yɛfrɛ no Ibrahim.
To no nkra, to no nkra, fa, fa, fa wo kasa to no nkra baako, wɔretie yɛn. Sarki
Sultan Umaru na Agadez, Ibrahim Umaru na Agadez,

Ɛno ho hene nkoa na woyɛ anaasɛ Niger foɔ biara ba a wogye wɔn fɛ so boa wɔn anaasɛ mefa no sɛ me makɔyɛ asanteni ɛhɛn na makɔ Niger na yɛde me asi Niger foɔ ɔhene asante hene wɔ Niger meyɛ wo no wogyina hɔ ma Niger foɔ no nyinaa anaasɛ wakɔyɛ Tuareg ni ɛhɔ nkoa na wodeɛ wogoro fa. Yoo, meda wo ase bebree. Ɛɛ, Me, meyɛ Tuareg hene a yɛfrɛ, yɛfrɛ wɔn Tamashak. Tamashak ne yɛ kasa no. Tuareg yɛ Taarif, which is nkorɔfoɔ bi a wɔn wɔ abakɔsɛm. Wɔn a wɔn wɔ abakɔsɛm bebree na yɛfrɛ wɔn Atuareg.

ne bakasam dɔɔso paa. Nti mewɔ mewɔ gyidie sɛ daakye bi me ne mo bɛkɔ hɔ nhyah Allah. Yɛbɛkɔ yɛbɛkɔ na yɛakɔsua amammerɛ no bebree vio aba ama abibifoɔ ankasa yɛ amammerɛ ɛyɛ fɛ sɛdeɛ wo ba koraa na ade baako nso a mahu no wɔ ɛɛ me ba mehuu sɛ ayɛ sɛ mo ne Asante amammerɛ no yɛ ayɛ abɔ abira ɛhɛn ɔba yi na ɔnsɛ yɛ wura otumfoɔ ɔba ne yɛ to nnwom wɔn fɛ no ɛɛ kwadwom ne yɛ to nnwom di n'akyi ɛna ano ɛɛ ɛsoatinifoɔ hene ɔba yi wɔn nso obi di edi n'anim na ɔbɔ ne nsamena ne na ɔbɔ ne nsamena ne ɛna ɛsɛ woso wɔbɛtena ase yi ɛho sɛ ɛɛ akyɛmefoɔ bi nso so ɛde nnwom bɔ nnwom aa nsa na kasa koraa wɔrehyɛ ase akasa na kyerɛ sɛ amammerɛ no ansa bibifoɔ yɛ amammerɛ no ɛsɛ sɛ paa sɛ na wɔkasa yɛ yɛayɛ baako no meso meyɛ ahuni saa wɔto yɛ no yɛn yɛ deɛ na yɛfrɛ no ɛkwadwom na mosomo deɛ na yɛfrɛ no sɛn yɛn nyim no deɛ ɛdɔɔso yɛwɔ tɛndie yɛwɔ ɛdɔɔso ɛdɔɔso yɛwɔ tɛndie yɛwɔ ɛdɔɔso kyɛ sɛ ɛdɔɔso dodo Yɛwɔ deɛ wɔyɛ sisi a deɛ yɛfrɛ no zikri. Aha, ɛdɔɔso bebree. Ɛna yɛwɔ baako yɛfrɛ no kirari which is wɔbɛfrɛfrɛ wo nana mo din no mu, wo nana nana mo nyinaa. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛka ɛne dwumadie a mo mo bosea no ɛne hendie no dwumadie papa a ɛyɛ a moyɛ de ma amanfoɔ. Ɛna ɔka ho asɛm sɛ yei ahemfie no ohiani o, Anifere nni hɔ, deɛ ɔtumi nante, deɛ ɔntumi nnante nyinaa ahemfie no yɛ ne dea. Ɛnyɛ sɛ gye sɛ sikani anaa gye sɛ nnipa kɛseɛ bi, daabi, obiara ɛyɛ yɛ dea. Saa na, saa na na ɔreka. Yɛda ase, yɛda ase ne nkyerɛmu a ɔde ama yɛn ɛnɛ, ɛnɛ, ɛnɛ, mo abakwasɛm, mɛba, m'ani agye paa, na ade baako nso koraa a m'ani agye ne sɛ, O, tete obi kyerɛe fo, yɛne yɛ bɛtena ase, na ɛna ɔmaa y'akwaaba, na ɛ, aduaba bi si n'anim, ɔse, monyi bi. Ne yɛyii bi ne yɛ, yɛ, ɔne yɛ ato nsa, ne yɛwee bie. Ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ, ɛ, ataya bi nso nenam mu a, gya wɔde sɛɛvo nkakrankra. Ɔda wo ma, yɛate, yɛate sɛ ɛsɛ wo koraa na womaa yɛ Wura Otumfoɔ nom ɛ, mo, mo, ɛ, drink yi bi. Ɛyɛ nokorɛ? Ka nokorɛ, Nana, ɔda wo ma. Ɛyɛ nokorɛ paa. Ah. Ɛm sɛ, ɛ, saa ataaya no ne saa duaba wei, yɛfrɛ no dabi no. Duaba wei, ɛyɛ Sahara aduaba, biribi a nsuo tɔ bebree no, ɛnyɛ yie. Ɛyɛ biribi a nsuo no nnɔɔso. Na wei ne ataaya no na yɛde bɛhyia nnipa, ahɔhɔ, ɛno na yɛde bɛgye ahɔhɔ. Nti ɛba a na yɛde kan awe bi na yɛde bi ama ahɔhoɔ no. Ataya no nso, na yɛanom bi, na yɛde bi ayɛ dɛn? Ama ahɔhoɔ no, which is, yɛma no akwaaba. Ɛna ataya no nso, asekyerɛ no wom bebree. Ɛyɛ ɔdɔ, ɔdɔ, koreɛ, nkabom, wɔn a wɔpɛ nnipa na ɛnoa ataya no because ataya nnipa baako nnum. Nti sɛ woyɛ nnipa bi a wompɛ nnipa a, Wotumi nnɔ attire because attire no nipa baako nnum attire daabi attire abakɔsam no nipa baako nnum attire no nso ɛyɛ like ɛyɛ ɛkyekyere man ɛkyekyere man wotumi hu sɛ Tuareg ni baako pɛ bɛtumi akɔ Tina bush na wɔakyekyere ne dan. Ɛyɛ nwuma, nwuma na yɛde yɛde yɛ yɛ dan. Mayɛ bi wɔ ha koraa, ɛsi yɛ me fie ha, ɛwɔ ɛwɔ abɔnten. Yɛwie a, mede wo bɛkɔ na woahwɛ nwuma dan ana ɛɛ mpa a yɛde nwuma na ɛnwoneyɛ ɛne nneɛma bebree Nwuma, Yɛde nwuma yɛ adwuma pa ara. Tama Buronim baeɛ na yɛataleɛ yɛ nwuma, yɛ kete, yɛ mpa, nneɛma bebree na yɛde nwuma yɛ dɛn? yɛ. Ɛnam saa kura nkurɔfoɔ bi frɛ yɛ Buzu, edin bi, wɔn Hausafoɔ. Saa edin no which is Nwumafoɔ, wɔn a wɔde nwuma di dwuma. Asekyerɛ kɛkɛ no no. Yɛ bɛn na obi ka ɔse Buzu hene no anaa? Mese me deɛ mennim oo, ɛyɛ ɛyɛ Tuareg hene, me mennim Buzu no, na kyerɛ sɛ. Saa na ɛteɛ, ntira, nti which is nwuma fo, ɔmo a ɔmo de nwuma ɛyɛ adwuma, which is ɔmo de nwuma na ɛyɛ ɔmo bibiaa, ɛna yɛfrɛ ɔmo sa. Nwuma no nso yɛde ndwan nwuma ɛne abirikyire ɛne yoma, aboa tententen no a twenty fifth anniversary no yɛde bi brɛ yɛ wura no a yɛ hene no de mmienu de brɛ yɛ wura nti sɛ woyi saa ataya wei ne dabino no firi hɔ a adeɛ a yɛtumi kyɛ ne pa a ɛyɛ last stop ne saa ɛɛ aboa tenten no a yɛde brɛ yɛ wura no Deɛ ɛmaa saa adeɛ no nso baeɛ no, Yataia no badwam yɛ wura frɛ nipa ne n'adɔfɔfɔ ana wɔn bɛhyia yɛ hene kɛseɛ no a wɔbɛsraa no. Ana yɛ wura Ataia no yɛ hene no nom bi ana yɛsan de bi ma yɛ wura, yɛ wura nom bi ama wɔsan kyekyɛ biaa yɛ dɛn? ama amafo. W'ani yɛ den o.
Enti sɛ obi ka sɛ, Yɛ wura, me na mema no ataaya nom a, ɛyɛ saa na ɛteɛ pɛpɛɛpɛ. W'ani yɛ den paa.
Meda ase. Enti ataaya no a wɔnom yɛ no, which is wa, wa, wa, wa, wa, wabakan a, wa, wa, kyɛ, kyɛ, ya, wadɔ yɛ, wapɛ yɛ asam, yɛayɛ baako, ayɛ, yɛayɛ koro yɛ. Enti dɛn na aka? Na ɔhene no san n'akyi kɔeɛ no, Ana ɔsɛ no, sisi a deɛ wɔanom yɛatae ano, which is wɔagye adi, yɛn nyinaa yɛayɛ baako, aka sɛ yɛbɛma no adeɛ a ɛyɛ las, yɛ adeɛ las las, ɛna ɛyɛ saa aboa tenten no, yɛfrɛ no afunupɔnkɔ tenten no, ɔno sɛ Tuareg yɛde kyɛ wo a, which is yɛnni biribi a yɛde bɛkyɛ wo bio, because saa tam no a kaa mma no, ɔno ɛna yɛde to kwan, wɔtumi fa nneɛma de firi Niger Desert so de akɔ Turkey, Turkey, which is Qatar, Dubai de kɔ di dwadie, Dubai de kɔ eh, baabi bebree, India nyinaa, wɔn de kɔ di dwa na wɔn asan aba. Nti ɛnam saa nti Tuaregfoɔ yɛ yɛnim dwadie papapapapa, yɛyɛ yɛ dwadifoɔ ɛna yɛsan yɛ nwomanimfoɔ. Deɛ ɛma meka saa ne sɛ, yɛn ankasa ankasa yɛwɔ yɛn twerɛeɛ wɔ hɔ, a saa twerɛeɛ no yɛfrɛ no Tifinak. Yɛfrɛ no Tifinak. Saa twerɛeɛ no, ɛno nso, ɛwɔ twerɛeɛ nkɛseɛ akɛseɛ wɔ wiase, ɛka ho bi. Saa Tifinak no, ɛna Indiafoɔ twerɛeɛ no, ɛna Ɛtiopiafoɔ twerɛeɛ no. Saa ntwerɛeɛ wei no koraa no, ɛdi kan koraa ansa na Aborɔfoɔ deɛ aba. Nti yei yɛtwerɛeɛ no koraa ɛdi kan koraa ansa na borɔni koraa deɛ yɛdɛ ɛba. Nti sɛ meka sɛ eh, twerɛeɛ, Africa twerɛeɛ a ɛwɔ alphabet ntease nkyerɛkyerɛmu biribiara kamakama eh, ɛyɛ Tefina which is saa twerɛeɛ no ɛna ɛyɛ twerɛeɛ a aborɔfoɔ no baa Africa a wɔbɛto sɛ yɛyɛ twerɛ saa tam na Islam koraa mbaeɛ. Nso na yɛtwerɛ, yɛkyerɛ ase nso.
Eh, Abibifoɔ, yɛwɔ nimdeɛ. Eh, Yɛse eh, anibie koraa hyɛ aseɛ firi Egypt. Nti ɛnyɛ, ɛnyɛ me nwanwa, eh, abakwasɛm yi a woka yi. Na yɛmfa wei ntwam, Nigerfoɔ a wɔwɔ Kumasi, eh, wo de w'ani bu a, Nana, mpakyɛw, wɔn dodoɔ bɛyɛ duru bɛyɛ sɛn? Ei, saa deɛ, Ano yɛ den.
saa deɛ mentumi, mentumi. Wontumi.
Ok, eh, ɛnyɛ hwe. Na. Dɔɔso paa.
Na woabisa me asɛm bi. Sɛ eh, me yɛ yɛ yɛ me me yɛ Tuareg hene, sɛ me hwɛ Tuareg foɔ nko ara anaa se sɛn? Daabi, me me yɛ Tuareg hene, me yɛ Tuareg hene edi m'atraba busua no nyinaa, which is eh, eh, me yɛ obi a wɔde n'asɛm bi aba a ɛsɛ sɛ meboa no, mimmisa sɛ wɔyɛ Tuareg-ni anaasɛ wɔyɛ dɛn. Dabi, obiara yɛ me dea. Ɛnna manante akɔ baabi bebree kɔboa nnipa a nsɛm no bi ayɛ dɛ ato wɔn, bere a wɔnyɛ Tuaregfo. Ebi wɔ hɔ koraa a wɔnyɛ Niger-ni. Mɛtumi aka example kakra. Ɛɛ mmeranteɛ no a wɔn wɔn di ntoma kɔ kyem ara ne ebinom bubu mɔwerɛ ne adeade. Ɛɛ matena ase adwene ho tam a yɛde hindeɛ maa me. Ɛna mehu sɛ mmeranteɛ no pɛ sɛ wɔn yɛ adwuma but ɛɛ adwuma asɛm no ayɛ den ama wɔn. Me ma mafa makɔ makɔ hwɛ nkorɔfoɔ bi a Ɔmo yɛ pragea, ɔmo tɔn pragea, company, ɛna me ankasa me me ne ɔmo kɔ di nkɔmɔ. Yɛdi nkɔmɔ no ɛna ɔmo ka prices no kyerɛ me. Ɔmo ka prices no kyerɛ me no kyerɛ sɛ me me sika no ɛnso sɛdeɛ me se pɛ no. Pakyɛ wate? Nti dɛn na ɛsɛ sɛ me yɛ? Ɛna me bisa ɔmo sɛ sisi a dɛn na ɛsɛ sɛ me yɛ? Me hia bi, me hia bee twenty. adi astarte ama me mmaranteɛ no because wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ adwuma nso me hu sɛ ahoɔden nni hɔ ɛna wɔn ka kyerɛ me sɛ sɛ me bɛtumi de ade kɛseɛ bi ayɛ guarantee die a wɔn bɛtumi de bi ama me na wobɛgye adi paa sɛ maka kyerɛ me yere pani agya abiba se sei na me pɛ sɛ me yɛ na ɔsɛ dɛn na ɛyɛ m'adwene na me sɛ me di me fie krataa rebɛkɔ akɔsi Awawa. Ɛdeɛ mede bɛyɛ, mede me fie krataa bɛkɔ akɔsi guarantee na magye pragea no ade ama boys no na wɔn de ayɛ adwuma. Nana w'ani yɛ den paa kyerɛ sɛ wowɔ akukuduro nso o. Ɛyɛ den na ɛyɛ adwene pa nso. Ɛnyɛ obiara na ɛbɛyɛ saa ade wei da. Nana me koraa no yɛannya ho nteteeɛ na mese mɛbusa wo, pragea no mese nka mɛgye me, ɛnɛ me nso mɛgye me deɛ. Ɛyɛ pragea a wɔde aboa mmeranteɛ a ɛwɔ kurom ha nyɛ asɛm ketewa. Ɛboro deɛ ɛwɔ hɔ. Nana, mmeranteɛ yi ne mmabaawa yi a wɔwɔ ha yi, yɛnim sɛ wɔakɔyɛ ɔhene kɛseɛ a ɔwɔ Kumasi. Yɛnim sɛ biribiara ba a, wɔn ara wɔn ara so na ɛsie. Ɛhɛn. Ɔhaw bɛn paa na yɛ a wofeesi sɛ wɔabɛyɛ ɔhene ne ateeteesɛm Na wei yɛ teetee o, na wei yɛ frɛ o, na na ɛboɔ yi, na na wei akɔbɔ me ba o, na na wei sei, na na wei akɔyɛ sei. Ɛhaw bɛn paa na yɛ a wo feesi paa? Ɛɛ, Nyame anim nokorɛ nie, ɛɛ, before mɛduru saa asɛm no so, saa pragea no a mede me fie krataa kɔ gyeeɛ no, Asantefoɔ boys no bi koraa mamma wɔn bi wɔ Atasoma so. Ɛɛ mamma Asantefoɔ boys no bi mamma wɔn bi ama wɔn de ayɛ adwuma. Ɛnɛ me nso mɛgye me deɛ nana. Nti nti kyi which is wei na ɛkyerɛ sɛ question no a wobisaa me no ɛnyɛ saa na meteɛ nti me deɛ ne nyinaa yɛ me dea. Ono nti na ma yɛ wura Asantehene ɛpɛ ma asam ɛyɛ obiara nwanwa obiara nte ase ɛyɛ Nyankopɔn. Nyame, sɛ wo yɛ adeɛ wɔ Nyame nti a, Nyankopɔn nso di wo dɔ bɛ hyehyɛ mpaninfoɔ a ɔmo bɛ boa wo a ɔmo hyira wo ayɛyie, ɔmo di Nyame di wo dɔ bɛ hyɛ ɔmo ɔmo koma ama ɔmo ɔmo ɔmo adɔ wo apɛ w'asam nti na ma obia bibia mbɛkɔ biara no ɔmo wɔn obiara pɛ ma sa. Wo din deɛ yɛte, ɛne nsɛm a nananom koraa ka faa ho no, ɛnyɛ ade ketewa. Ɛna mma tete obi kyerɛ nso yɛfa to yɛn ho so sɛ yɛbɛ, yɛbɛ, yɛbɛ, yɛbɛyɛ na afei yɛne wo abɛtwetwe nkɔmmɔ. Ɛsɛ wo. Nti sɛnea meka no, ɔhaw no a wofa mu no bi no, ebi ne sɛn? Woaka wei na awie no. Deɛ ɛdi kan ne sɛ, Nyame anim nokorɛ nie, me me Tuareg foɔ no deɛ, Nea minnim no koraa nie, wɔn haw no deɛ ɛyɛ keteketekete, wɔn haw nnɔɔso koraa, ɛnnɔɔso because eh, ada a mekɔ police commander tam a yɛdi akɔngya maa me, ɔsɛ since ɔno ayɛ police commander with that tam no, ɛmsɛ wɔsɛ wayɛ police adwuma ɛnyɛ before ɔbaba abɛyɛ commander kura no wɔsɛ wan wankye nipa a wɔka kyerɛ no sɛ ne tribe yɛ Tuareg anaasɛ Tamashak anaasɛ Buzu which is saa din no mɛnsa wɔ yɛde frɛ yɛ wɔsɛ wante bi da ɛnni ne krataa mu bebia wananteɛ kɔ nyinaa wayɛ adwuma bɛyɛ region bɛyɛ seven Ɔsɛ wɔnhuu bi koraa wɔ nwoma mu sɛ ɛyɛ trɛb no ayɛ biribi sɛ yɛakye no ato. Ɛyɛ nokorɛ nso. Me bɛdi hindie no, Nyame anim nokorɛ neɛ, ɛɛ, sɛ yɛbɛkye nnipa a, ebia gyesɛ baako pɛ na mɛkae sɛ ɛyɛ ntɔkwasam. Ɔmu no kyɛ kyɛ sɛ nteaseɛ bi na anyɛ adwuma. Besia no bɛkɔ akɔyɛ adwuma bɔne bi na ɛbɛ ɛdi haw bi bɛba a ɛbɛsɛe yɛ yɛ yɛ tribe no din no. Dabi dabi dabi dabi. Nti da biara yɛ a meka me sɛ tribe tribal heads foɔ no a wɔaka no wɔn mmɔ mmɔden ara sɛ wɔn bɛsua yɛn Ɛɛ, Tamashakfoɔ no, yɛbɛ, wɔbɛsoa yɛn, yɛn, sɛdeɛ yɛtena asomdwoeɛ mu, yɛn bakɔsɛm, problem biara nni hɔ. Ɔdɔ ne gyimaden na yɛyɛ, tɛm biara. Nyame Adwuma, adwuma deɛ mopɛ paa. Papapapapa.
Nti, ɛnam saa no, ɛmaa me nso metumi puuhyi kɔ m'anim. Because wɔn nha me ne nsɛnsɛm, da, basabasa, daabi, kɔtua sika wɔ ha, asɛm bi a ɛho hia, sei, sei, daabi, daabi, daabi, daabi. ɛbɛ kyɛ sɛ ɛndɔɔso gye sɛ baako baako afe kura sometimes mɛyɛ afe kura na ɔmo ɔmo ɔmo nfa asɛm bi ambrɛ me sɛ ɛyɛ problem nso yɛ dɔɔso paa yɛ dɔɔso paa nti mɛsrɛ paa sɛ traba traba foɔ nyinaa bɛbɔ mmɔden asɛ yɛbɛtena Ghana asomdie mu ɛni koreyɛ ne ɔdɔ ɛni gyimaden mmeranteɛ deɛ biaa Friday every Friday me pie kasa kyerɛ wɔn sɛ obiara nsom ne gyima. Obiara deɛ ɔyɛ no ɔma n'ani nsɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnkɔ yɛ gyima bɔne bi a ɛbɛsɛe yɛ yɛ yɛ yɛ Tuareg din no ama yɛn. Wa wa wayɛ adeɛ ɛɛ ɛho sɛ yɛn nuanom gyɛɛfoɔ no wɔn reboa ɛɛ Asanteman kyekyerɛ paa wohwɛ sɛdeɛ enyuma a wɔde ma ne ne gyɛɛfoɔ nko ara ɛne Asantefoɔ yi nyinaa prɛgɛ wɔtoto bebree bebree ma wɔn de yɛ adwuma wɔn nso nsa kɔ wɔn ano sɛdeɛ mpanyinfoɔ kan no wɔn se yɛde hohoɔ na ɛkyekyere ɔman. Na Nigerfoɔ yi deɛ, sɛdeɛ wɔboa ma Asanteman, wɔkyekyere no. Nka saa na yɛn nyinaa yɛyɛ na tribe kekerɛ foforɔ abɛba yi, atom no sɛ nka yɛbɛkɔ yɛn anim pa ara. Na yɛnim sɛ yɛn nyinaa nso yɛbɛyere yɛn ho ayɛ adwumaden na yɛde aboa ɔman no kyekyere. Yɛn nuafoɔ nso a mo nso mowɔ Niger na mo nso moaboa akyekyere ɔman no nso wɔ hɔ. Yes, monnim baabi a wɔbɛkɔ akɔko pii. Na Nana, ɛho sɛ memfa kɔhye wei ntwam. Yɛn Nana. Otumfoɔ na Asante ahemfofoɔ no, wɔba dwa mu a, ɛyɛ a na wɔte apakaa mu. Mo no, deɛn na ɛyɛ a motena mu? Mo nso mote apakaa mu? Anaa deɛn na motena mu? Dabi, yei yɛte na saa pɔnkɔ tenten no, white no, pɔnkɔ no no nso na yɛtena, ɛna ɔhene no nso, the more ɔhene no bɛtena deɛ ɛho yɛ kɔkɔɔ kakra, ɛnyɛ. Ɔhen ba bɛtina pure white so wate ase ee bɛtina apɔnkɔ no nso ɛnyɛ apakan so ahaa nti ɔbɛduru hɔ a pɔnkɔ no ara nkasan ɛdi ne ho bɛkɔ fam na amanfoɔ abɛtwa ho ahyia na ɔhene no ayɛ dɛn na wasi na wakɔtena n'akɔndza so. Haa. Yɛda ase, yɛda ase ne nkyerɛmu. Ɛm sɛ amammerɛ no deɛ, amammerɛ da biara ɛbɛtaa aba. Ne abɛsua, yɛntumi fa da ko pɛ nsua nwie. Ɛɛ, Nana, Wadaroma, yɛpɛ sɛ ɛ, yɛde yɛn nkɔmɔtwetwe no si ha, na da foforɔ yɛsan aba, na yɛbɛsua bebree. Na Niger, mo hene a ɔbaeɛ no, yɛse yɛte sɛ yɛse wo na wotwee no baa Asante Miamhua ama wɔbɛkyiaa Otumfoɔ na wɔbaa so na ani gyei paa. Ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔn na wɔde no baeɛ anaa sɛ wɔn ara na ɛbaeɛ?
Ɛyɛ nokorɛ. Ɛɛ Tama me ba bɛdi anniversary for five years. Tama manyɛ five years wɔ Akɔngya so. That time no na me medi krataa adi ma ne yɛ hene sɛ manyɛ five years. Ɛna ɔsɛ dwumadie papa a ɔhu sɛ me yɛ no a amanfoɔ bɛka akyerɛ no ɛne deɛ ayɛ a ɔhu wɔ social media nti ɛsɛ sɛ ɔno ankasa yɛ dɛn ɛtu ne nan ɛba bɛ taa dwumadie no so ɛma no ayɛ kama. Ɛnumum ɛna meka kyerɛ yawura sɛ Nyame anim nokorɛ nie yɛ hene kɛseɛ no ɛwɔ Niger no ɔsɛ ɔɔba ha na me me me me bɛdi anniversary five years ana ɔsɛ ɔɔba ba bi na wei deɛ ɛso nkyɛn me nti yɛwura gye sɛ wo nana ketewa gye sɛ woboa me ɛnyɛ sɛ me mentimi ha ana mekɔ bɔ no amanneɛ ana ɔsɛ ooo me ba The way a wusi yɛ no, ɛsɛ sɛ meboa wo. Deɛ ɛkyɛn wei koraa no, maboa wo because woyɛ akwadaa bi a wowɔ ahobrɛaseɛ, kyerɛ sɛ biribiara mu wowɔ hɔ, wobɔ wo ho mmɔden, wo nkurɔfoɔ nso woaboaboa wɔn ho kama ama biribiara rekɔ yie sɛdeɛ mesi pɛ no, asomdwie mu ne adwumaden mu, mmoa, adeɛ biara a yɛka sɛ Asanteman reyɛ biara no, wo nso wodi ho hyem. Nti ɛsɛ sɛ me nso meyɛ dɛn? Meboa wo. Nti wo Hene ba, me ankasa na mɛgye no awoawoa tu ama wo ankasa, woahu sɛ ampa, woabɛto sɛ Wowɔ papa wɔ ha. Ampa nso saa na ɔyɛeɛ. Ɛm sɛ ɛ mo mo ma dwumadie no yɛɛ fɛ papa ɛyɛɛ fɛ paa ɛyɛɛ fɛ yie ɛ wei deɛ yɛde wei retwa mu ɛ yɛde wei bɛtwa toɔ ɛ ɛnka ho deɛ but mɛ mɛbisa wo because ayɛ a metaa bisa paa ɛ yɛn nua no foɔ no binom susu sɛ ɛbɛyɛ koraa anka mo ahemfofo yi Yɛma mo nni yɛso na anka politicians ne ade ade no wɔn ntena wɔn ɔnyɛ wɔn ahome kakra because ayɛ sɛ gyidie no wɔ fam kakra wohu ne sɛ mo ahemfofo yi mo ayɛ aho ahoboa sɛ yɛde ɔman no hyɛ mo nsa sɛ ɛnɛ mo ara mo ni ɔman no so sɛnea ɛnkane na mo na mo di ɔman yi so ansa na aborɔfo ba yɛde saa politicians yi bɛtena tena so yi nkɔfo bi hwɛ din a mo hwɛ politicians yi na mo biara mo tutu a nkɔfo sɛ bia anka yɛmfa yɛn nananom mmedi ɔman no so nana wodwene ho sɛn Na moayɛ ahoboa. Meda ase.
Wei deɛ, mɛtumi aka sɛ wei deɛ ɛyɛ asampa paa a yɛ support nso paa. Deɛ ɛma meka saa ne sɛ, wokɔ Saudi Arabia, mekɔ Arabia, wokɔ Saudi Arabia a, ɛyɛ ɔhene na ɛte so. Na wokɔ Arabia Ana wo san ba Africa me nua wo bɛ su na obia mbu wo. Aboɔnten nyinaa air condition bobɔ hɔ. Saudi Arabia aboɔnten aboɔnten nyinaa air condition bobɔ hɔ. Obiaa fie air condition. Light bill free. Nso free. Bebia apart from sɛ wo bɛ yi sika kɔtɔ duane. Childress home ɔmo ni gye kura kyɛn Ghana sikafo.
Childress home ɔmo a mma kunafɔ kunafɔ kunafɔ wɔ sika kyɛ Ghana sikani.
Me na meka kyerɛ wo.
Nti ane nhyehyɛeɛ pa nhyehyɛeɛ pa a obia de so Saudi wode wo sika to fam wɔ ha abɔnten ha te sɛ Kota no so, wode wo sika to fa anaasɛ wo sika tɔ fam wɔ ha a, wɔ hɔ a, akyena woammɛto no wɔ hɔ deɛ a, wobɛte sɛ masallaci wei ɛrennaw so sɛ obiara agyae ne sika oo, obiara agyae ne sika oo, bra bɛka sɛdeɛ wɔsi teɛ na bɛgye w'adeɛ. Obiara mpɛ obiara deɛ. Mmeranteɛ, obiara wɔ adwumayɛ. Kwan bɛn so na wɔbɛkɔ akɔfa obi adeɛ? Obia wɔ gyima yɛ, nsane gyima, akɔla before wɔbɛduru SS na wɔnim gyima ahodoɔ ahodoɔ bɛyɛ mɛnsa. Gyima ahodoɔ mɛnsa wei nso ebiaa nso wɔ baabi a yɛbɛfa wo. Ɛnyɛ sɛ wokɔ sukuu wie a na wonyɛ gyima nyɛ. Wokɔ sua nsane gyima a woyɛ adeɛ no koraa obi mfee wo, wonyɛ obi a ɔbɛboa wo. Oh, wei paa deɛ ɛyɛ ade pa, ɛyɛ asɛmpa. Ɛna yɛ hene no koraa ɔbaeɛ no Ɔno koraa no wɔ sɔpɔɔto sɛ yɛ Wura Asantehene bɛkeka Abibiman mu nyinaa ahenfɔ abom na ɔmo ayɛ baako na ɔmo ayɛ Big Council of Africa te sɛ sɛdeɛ na Kaddafi pɛ sɛ ɔmo yɛ no. So ɔte ase? Wahu? Nti, adeɛ no a na Kadhafi yɛ no, na ɛyɛ saa na ɛteɛ, but na aboɔrfoɔ no mpɛ saa. Because buroni, me ka no pen sɛ buroni, wiase bɛsae na buroni ndɔ Africa da. Kadhafi, sɛ ɔmo si dan wɔ ha a, ebia yɛmfa no sɛ aha na Kumasi yɛka no sɛ Kemi asusu asase no aduru. Na Kadafi ama nsuo ne light atwam bɛyɛ ten kilometres. Nti ada wotɔ asase that day na nsuo wɔ hɔ, light wɔ hɔ. Eh? Wokɔ Arabia yɛ saa na ɛteɛ. Morocco mu nyinaa. Sɛ Morocco koraa ɔhene na ɛwɔ hɔ. Nso kɔhwɛ Morocco. Ko hwɛ Morocco na fa Morocco no susu man no a ɛyɛ politician da ano no na fa susu. Ɛɛ deɛ ɔka yi, ɔsɛ yɛ no yɛ deɛ yɛ ntuu kwan kɔ but baabi te sɛ ɛɛ wodu Dubai Dubai a, ɔman no ɔmo kyɛ emu ɛfɛ paa ne yɛ so yɛhwɛ no TV so sɛnea ɔman mu ɛfɛ no ɛhɔ so wodu a ahenfofo yi ara na edi wɔn soɔ.

Yɛbɛsrɛ sɛ wɔbɛka wɔn ho abom na wɔbɛyɛ baako, na adwenkyerɛ bi koraa sɛ wɔnngye mmfiri politician foɔ no ho koraa a, ɛmba sɛ politician foɔ adwenkyerɛ biara a wɔhwehwɛ biara no, na ɛsɛ sɛ wɔde ba saa council no mu, wɔde brɛ saa ahemfo akɛseɛ no mu. te sɛ yɛ wura mo, na ɔmo di berɛ ɔmo, na ɔmo nkyerɛ ɔmo kwan papa no na ɔmo ndi so. Na mɛsrɛ politician foɔ no nso sɛ, sɛ paninfoɔ wei mo to ɔmo fo a, ayɛ a ɔmo nfa ɔmo nfa nyɛ adwuma because ɔno wahu da wohuu bi da ana hendie no buronim baeɛ no na ɔmo no ɔmo di ɔmo hene nti abakɔsɔm nyinaa ayɛ dɛn ɛkuta ɔmo ɛwɔ ɔmo mogyam ɔmo nim biribiaa nti sɛ mo ne ɔmo nante a Ka Africa ka ɛnyɛ yɛ gyinabre neɛ. Yɛda ase yɛda ase wakasa papapa na yɛnim sɛ ɛɛ yɛn nananom nso so ɔmo retie ɛɛ politicians nso so retie sɛ ɔmo anyɛ ɔmo ntutu yɛ yie a sɛnea ɛɛ sisi ayɛ yi awefoɔ no ɔmo apagya ɔmo ho no ama ɔmo ho mmere so no ɔkyena bi bom ayɛ ayɛ babifoɔ afei de yɛgye adeɛ de kɔma yɛn nananom ɔmo nhwɛ yɛ so ɛɛ ɛɛ yɛ yɛ yɛde nkɔmɔ twetwe no ebesi na ansa na yɛde nkɔmɔ twetwe ebesi ɛsrɛ mo wo wohwɛ no hyɛ na like Woyɛ adwumakuo, wopɛ sɛ yɛbɔ wo dwumadie no ho dawuro ma wo a, to yɛn nkra na yɛne wo bɛyɛ nhyehyɛeɛ na yɛabɔ wo dwumadie no ho dawuro ama wo. Wopɛ sɛ woso yɛn asene nso so na yɛn dwumadie no kɔ yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a da bi yɛbɛtumi de amammerɛ ne abakwasɛm no abrɛ mo a, yɛsrɛ wo, woto yɛn nkra a ɛno nso so yɛbɛdi ho dwuma. Nana, mpakyɛw, sɛ yɛde yɛn nkɔmmɔtwitwi reba awieeɛ yi, wo nananom, w'abusua nom, Ɛɛ, wɔrehwɛ wo. Wobɛ, wobɛkyea wɔn anaa wobɛto wɔn nkra? Yoo,
me, me busua, mɛda wɔn ase bebree sɛ wɔaka me ho ama ɛnnɛ yi ma, maduru gyinaberɛ yi. Me papa, Yawura, Yawura Asantehene Meda no ase bebree Nyankopɔ ɔntu ne nkɔm Nyankopɔ ɔnyɛ no kɛseɛ mboro saa because yɛwura adeɛ a wayɛ ama me no meka sɛ mbɛka ho asɛm a adeɛ bɛkye yɛwura ahyira me ama nhyira no ayɛ adwuma ama wiase ne Africa nyinaa obiara Sarki Hamma Sarki Hamma meda no ase bebree ɛne ma ma ma mabusuafoɔ a ɔmo di saa ahendie wei me traba Tuareg foɔ Tamashak Ashanti Region a wɔde saa akwannya kɛseɛ wei de hyɛ me nsa, me a meyɛ aberanteɛ, aberɛ a mpaninfoɔ wɔ hɔ nso wɔn sɛ, Hama, wo na wodi yɛn anim a, ɛyɛ yie. Nti yɛn nyinaa taa w'akyi na yɛde akwannya kɛseɛ wei hyɛ wo nsa. Nyankopɔn nhyira wɔn bebree. Nyame nhyira wɔn. Meda mo ase. Mo nso mo eh, mo, mo, mo TV no, Kyikyerɛ Media, Nyankopɔ ɔnhyira mo bebree meda mo ase Nyame ɔnyɛ mo kɛseɛ na akyena bi na ayɛ kɛseɛ aburu se na mɛsrɛ Nyame sɛ ɔbɛma yɛn ahoɔden ne nkwa tenten sɛ Nyame adom a nɛɛsia mede mo bɛkɔ Agadez, yɛ yɛ afahyɛ no a yɛyɛ afe afe no a a n'ano yɛ a na me kɔ baeɛ a adeɛ a wɔn yɛ maa me no gyae me ka sɛ mɛka ho asɛm a adeɛ bɛkye. Yɛ yɛ yɛ yɛ afahyɛ no yɛne wo bɛ bɛ twetwe ho nkɔmmɔ mmerɛ pa mu yɛbɛsan aba yɛn nso yɛda ase paa na mmerɛ pa mu no Agadez hɔ yɛnya a yɛbɛkɔ hɔ bi na mo mo afahyɛ no yɛn nso yɛakɔ na yɛakɔhwɛ na yɛatwa de ahwɛ akyerɛ yɛ yɛ ahwɛfoɔ ɛɛ yɛda ase paa na yɛde bɛsi ha.